Efo'n partneriaid rydym wedi gallu dyrannu 24.4 miliwn o bunnoedd i gynlluniau sydd wedi bod yn allweddol wrth gryfhau economi Gwynedd, gwella sgiliau bobl a chynyddu balchder yn ein cymunedau. Drwy fuddsoddi yn y prif feysydd blaenoriaeth sef, cymuned a lle, busnesau lleol a phobl â sgiliau, rydym wedi gweld gwir effaith ar lawr gwlad.
Ddaru taid fi agor y garej gyntaf fan hyn yn 1922 ond yn mwy ddiweddar Oedd dyn oedd bia'r adeilad eisiau gwerthu, oedd yr unig cynigion oedd oedd i gael i fflatno'r lle a adeiladu tai marchnad agorad, a ailgatrefi a tai ha fysa nhw mwy na lai. A doeddwn ni ddim eisiau gweld rhywbeth fel hynna'n digwydd. A diolch yn fawr iawn i Cyngor Gwynedd a'r SPF, da ni di lwyddo. da ni di achub 8 job trwy yn y lle yma. Da ni wedi achub y swyddi yn y siop a'r swyddfa post fan hyn, a hefyd mae yna garej yn y cefn. Fysa na ddim swyddfa post na garej yn Aberdyfi heb SPF.
Mae'r gwynab y llwybr fel y gwelid di, mae mewn cyflwr digonol, sti, mae o newydd cael gwariant arno fo. Y problem sgynny ni di Bod y clogwyni cleiog yma yn llithro droi dro am gwahanol resymau. Uh, rhai yn nhw'n wneud efo glaw trwm, eraill yn wneud efo erydiad yn dod o'r gwylod yn dda, a wedyn Mae'r SPF wedi bod yn holl bwysig oherwydd heb yr arian o'r gronfa neillduol yma fysa ni ddim yn gallu cerdded ar hyd llinell y llwybr yma bellach. allan ni colli yr golygfeydd godidog yma sydd mor bwysig i ymwelwyr a'r pobl lleol fel ei gilydd a fysa hynna'n drychu nebus i pobl lleol yr ardal yma ac i'r diwydiant twristiaeth hefyd ynddo.
Ond oedd yr adeilad ddim yn saff gynnon ni. Oedd hi reit gymlath i gael grant, grantiau gychwyn. Wedi fyny reit lwcus mi ddodd Cyngor Gwynedd allan efo'r grant i ni, yr SPF. Tasa ni heb gael yr arian, yr SPF gyn Cyngor Gwynedd, fysa ni ddim wedi cael yn ariannu gyn cadw wedyn. A mae'n berig fysa'r adeilad wedi mynd i'r gweall yn berig.

Mae'n rhy bwysig iawn bod ni'n diogelu'r dafarn a dim yn gyda ni gefnogaeth ariannol i, i brynu'r dafarn. A wedyn, yn nes ymlaen ar ôl i bethau setlo yma, wnaethon ni baratoi rhaglen o gwelliannau i'r dafarn i wella cyflwr, wella'r cyfleusterau yma. A mi gyda ni gefnogaeth pellach wedyn gan SPF neu gwelliannau i'r gegin yn benna, ond hefyd i'r ardal y bar, da ni'n weld yn fan hyn er mwyn gwella delwedd y lle drwy'r ardal.
Mae yna fi ddechrau prosiect yma, o gyna ni just fel y solfad yma, ac o'n i wedi codi bach o blocs i fyny. Activate, ti'n fel, Chei ddim mynd i fi gael pres de. A wedyn, chwarae teg, oedd o Hunter Falls yna. Waw, oedd yn game changer. O chdi'n gweld pethau'n bildio wedyn. Ac oedd dy fe, ni'n lwcus de. Ac i hwn, mae hwn i fi, just absolutely fantastic. Absolutely fantastic.
Da ni'n brysur um, sawl ffordd efo beics, trwy gael mwy o pobl yn seiclo efo ein beics addasiedig yma. A da ni efo e-bikes, da ni'n heirio i'r cyhoedd, a da ni'n trwsio a trin beics yn y gystal â hyn yn ein gweithdy. Diolch i'r pres SPF da ni wedi gallu cael lot mwy o beics newydd yn ein fflyd ni, beics addasiedig a trydan, a hefyd cyflogi staff i helpu ehangu'r tîm yma i ni gael gwneud mwy o bethau mynychu ysgolion a rhedeg seiclo dan do yn yr gaeaf pan mae tywydd yn wael, yn ogystal â rhedeg y siop.
Heb yr help gynnar SPF fysa ni byth wedi gallu adeiladu Yr adeilad newydd mae yn Llanberis. Efo tyfiant y busnes, fydd hwn yn gadael i ni cario ymlaen i tyfu i'r dyfodol. Mae gennym ni bob math o wahanol pethau yma yn yr adeilad. Mae'r swyddfa i'r staff, wrth gwrs. Mae yna warehouse mawr lle dyn ni'n cadw offer ni gyd, a fo hwnnw'n cael ei rhannu gyda cwmnïau lleol eraill. Wnaeth cyfyngiadau gael ei sefydlu nôl yn 2021. a prif nod yr Academi ydy bod ni yn cefnogi pobl sy'n dynantiaid i adra, ond hefyd yn byw yng Ngwynedd i gael mynediad at hyfforddiant a hefyd i gael profiadau rhyfedd gwaith yn y gweithle a da ni hefyd yn cynnig lleoliadau gwaith efo tal mi i'r pobl sy'n cymryd rhan yn y cyrsiau. Mae'r arian SPF da ni wedi cael wedi golygu bod ni wedi medru cynyddu beth da ni'n gallu gynnig trwy Academi Adra. lle cynt cyllideb bach mewnol oedd yn ariannu'r Academi, a efo'r pres SPF na, da ni wedi gallu gwneud gymaint mwy o gyrsiau a hefyd cynnig eich ddod â gwaith efo tal ar y diwedd, sy'n golygu bod pobl yn cael y profiad go iawn na, ond hefyd yn cael ei talu amdano fo.
Mae dros 960 o fusnesau, mentrau a sefydliadau wedi derbyn cymorth, gan greu neu ddiogelu bron i 300 o swyddi. Mae dros 700 o bobl hefyd wedi ennill cymwysterau newydd, gan agor drysau at gyfleoedd gwaith gwell. Mae'r buddsoddiad yma yn adlewyrchu ein hymrwymiad i dyfodol pawb yma yng Ngwynedd.